Mba'éichapa neko'ẽ che ko'ẽ porã ha nde mbo'ehára? Che ko'ẽ porãnte avei, néi, ñañepyrũta ñane rembiapo ñañembo'éta mitãmi Hesu toñangarekópe nderehe, Túva, Ta'ýra ha Espíritu Santo rérape. Ore Ru yvágape roiméva toñembojeroviakena nde réra, ta ore añuãmba ne mborayhu tojejapo ne rembipota ko yvy ári yvágape guáicha. Eme'ẽ oréve ko árape ore rembi'urã opa ára roikotevẽva. Eheja reíkena oréve ore rembiapo vaikue, roheja reiháicha ore rapichápe hembiapo vaikue orendive, ha aníkena reheja roike rojepy'ara'ã vai haguãme, ta upéicha. Túva, Ta'ýra ha Espíritu Santo rérape. Néi, jahecháta ko árape he'i ñandéve ohaíta, expresión escrita. Distingue verbos en pasado, ñe'ẽtéva ára mboyvegua, ja'e guaraníme. Ha ko'ápe, ñe'ẽtéva ára mboyvegua. Entonces, vamos a distinguir e identificar los verbos en tiempo pasado. tembiaporã ejercicio, uno, peteĩ. Emoñe'ẽ mba'éichapa omosũsũ Rosita ha Raulito. Lee cómo conjuga Rosita y Raulito. Ko'ápe Rosita. Ko'ápe Raulito. Rosita, Che aha, he'i, dentista-pe. Ko'ápe jave oĩ, dentista ndive. Ko'ápe Raulito. Raulito oguereko mba'ehe'ẽ ha he'i che ha'uva'ekue. néi. Jahecháta upéicharõ Rosita-pa mba'éicha omosũsũ. Kómo kon júga. He'i Rosita, Che aha. Tiémpo pasádo na oraha na partíkula va'ekue, ogueraha paite hína va'ekue. Entónse je ome'íva sería, je voi che aha. Y che aha va'ekue es

Oĩrire ñande, nosotros incluyente, jahava'ekue dentista-pe. Ore, nosotros excluyente, excluye con quien uno habla, rohova'ekue dentista-pe. Peẽ, vosotros, pehova'ekue dentista-pe. Ha'ekuéra, ellos o ellas, iban, ohova'ekue dentista-pe.

ha'ekuéra ho'uva'ekue mba'e he'ẽ. Ko'ápe he'i ñandéve emongora, emongora encerrar en círculo, mokõi ñe'ẽtéva ára mboyvegua, dos verbos en tiempo pasado. Jahechami oikópa péva ko'ápe. Ñamongorata Peve se ñande emplea hago ave ya esa pe baña mongorata ajá ake ojo ñande vi ajá va kue pe ante pe pe mongora hago ave ha'u va'ekue. Ha'u va'ekue. Peve, ha'u va'ekue. Ha peve aha va'ekue osẽrã ñandéve. Jahechami ikatúpa jagueru jey. No, ko'ápe oike, chéna pemongoraiva'erã. Ni, jahasa jaheja péva dejamos este tarea mokõi tembiaporã mokõi jahecha mba'épa he'i ñandéve ehai ñe'ẽtéva ára mboyvegua escribe verbos en tiempo pasado tenemos dos columnas karu va'ekue karu es

Acá cambia un poco, en vez de ya, vamos a escribir ña, porque es nasal nuestro verbo. Ña mopotĩ vaekue. Y ore es ro. Mopotĩ vaekue, pe, pe, mopotĩ vaekue, haekuera o, mopotĩ vaekue. Muy bien. Ko'ápe, ehaígui ñe'ẽtéva ára mboyvegua. Van a subrayar los verbos en tiempo pasado, che, ahava'ekue dentista-pe, ahava'ekue, subrayar, ko'a, Rosita, ho'uva'ekue mba'e he'ẽ, comía cosa dulce, Raulito oguerekova'ekue caries, tenía caries, Rosita hasyva'ekue chupe hãi, a Rosita le dolía su diente, chéve hasyva'ekue, hasyva'ekue entonces, che raẽ, Che ajohéi va'ekue che raĩ. Todo lo que tiene mba'ekue la partícula es tiempo pasado. Míape ha iguýpe. Néi, jahasa upéicharõ. Ko'ápe, vamos a ver. Ko'ápe hína ñamohearahína porke he'i ñandéve, E irundy, emaña porã ta'angáre ha ehai ñe'ẽtéva ára mboyvegua, mitãkuña'i, mitãkuña'i la niña, hoy'u, ho'y'u, ho, ache, o, puso, y, Eh, o, u. No, no lleva cuso. H, O, Y. Cuso, U. Y luego va eque. Va eque. Coa esta partícula. Va eque. Escribo. Y ta cuña y hijo U va eque Y. Cuña ta y. O, U. O, U. Va eque camby. Tomaba la leche. O, U. OSHO uso u, ho'u. Kuñataĩ, a señorita, oho va'ekue dentista-pe ko'ápe, oho va'ekue dentista-pe. Mitã'i, ho'u, el mismo verbo, va'ekue helado. Muy bien. Siguiente. Jaha hese hína. Upéi he'i ñande nde rogaygua ndive ejapo ñe'ẽjoaju ha ipuru ko'ã ñe'ẽ. Con tus familiares escribí estas estas oraciones utilizando estas palabras. Osapukái va'ekue, vamos a ver. Jajapomíta, vamos a escribir, escribir, a ver ko'ápe, subrayar,

Che asapukái va'ekue, che asapukái va'ekue tapére, por la calle mba'e ñamoĩ chupe. Tapére. Ahí está. Número dos, mokõi. Seguímo, ho'u va'ekue máva ha'e, Jose'i ñamoĩ ichupe, pueden cambiar el nombre ustedes, Jose'i ho'u va'ekue comida, ho'u va'ekue pira, pescado, comida pescado. Upéi katu he'i ñandéve jajohéi va'ekue, mba'e, ñande Nosotros. Ñande este ñande ja johei vaekue vaekue ao ropa. Lavábamos la ropa. Cuatro. Ahí el tres no enumeré. Cuatro. Irundy. Rokaru vaekue. Máva. Ore. Rokaru va'ekue háke jahechami ojupíva ñandéve alzar un poco más arriba tohove upépe upépe jaleévema rokaru va'ekue asado ñamoĩ chupe pueden cambiar también eso bueno pepeve ajépa pya'ape completarã peẽ Néi. Pépe opa ñane rembiapo peñeñangarekóke, cuídense mucho, les amo mucho. Bueno, eh, mitãmi Jesús toñangareko penderehe. Tereho porãite mbo'ehára.